Нәрсәшә торыгыз, мин кәчтүмне таба алмыйм. Җырлагыз, биегез, берәр нишләгез. Чыгыгыз инде берәрегез. Исәнмесез, хәерле кич. Сез уйлыйсыздыр инде, бу буа җүләр нишләп йөри монда дип.

Ябык ябыкны поддержать итәргә тиеш бит инде ул. Рифат, Ау, син әзерме? әзер менә Мин сиңа да күп костюмнар алып килдем. Бу нәрсә соң бу? Официант кием алып килгән соң бу син. Моны ашыгып кына моныкын кигән идем, официант киемнәре булган. Ярамаган безгә. Рамаган. Кара әле, теге юлы бергә чумгак эчендә ик бит инде. Әйе. Шуннан бирле безне икебезне бутыйлар хәзер. Бутамаслык түгел. Юк, менә әйдә, халыктан сырыйк әле. Без, менә без Рифат Зарипов белән нәрсә белән ошаган? Ник... Ник сорыйсың син аны? Бер буада шулай сораган инде ул, без нәрсә белән ошаган дигәч, зал белән кычкыралар. Колак! ди. Ну, колак, колак дигәндә, синең колак зурраграк әле, по-моему. Эй, ай, ай, нәрсә сөйли кара. Үзең җилгә каршы йөгерә аласыңмы соң? Ә синең җил арттан булса, күзләрең томаламыймы? Нормаль. Менә ул миннән шулай көлгән була инде. Менә Рамилнең колагын сөйлим инде, Рамил. Минекеннән сорый, тумыштан шундыймы синең колагың, ди сәхнә артында. Тумыштан шундый шул. Аныкы ике яшьтә үзгәргән икән. Нап-нормальный колак булган. Әтисе әтисенә генә калдырган да әнисе ике яшьлек чагында, әнисе Казанга киткән, буа җегете бит инде. Ике яшьлек бала нәрсә эшләмәс, бер сутка эчендә әнисе йомышлары белән Казанга килгән. Шул йокыга киткәч, шул йомышын үтәгән инде бу. Әтисе инде моны болай яткырып булмас инде, дип, ваннага су тутырып, йоклаган баланы уятмыйм дип, колакларыннан гына тотып, Ваннада. Шул вакыт әнисе кайтып кергән. Күргән дә бу хәлне. Нишлисең, хайван, баланың колагын өзәсең бит, дигәч, атасы әйтә ди, колагы йорунда, кул пешә әле монда, ди икән. Рәхмәт. Рәхмәт. Юк, үзең сөйләдең бит шулай дип. Ярар, ник бөтенесенә сөйләргә мин Рифат аны. Кызып киткәч. Сөйлисе килә. Син колак дисең, мин бу колаклар белән универсиада вакытында водный плаваниеда чуть рекорд куймадым. Ник куймадың соң? Беренче урын алган булыр идем әле, сул колакны көзән җыермаган булса. Ә шул. Беләсең килсә, мине күбрәк беләсеңме кемгә охшаталар? Кемгә? Кемгә? Тегеләргә? Кем бар ул? бит. Кем? Ни? Данир Сабировка. О, нәрсәң белән ошаталар соң Ну, сине? белмим, яхшылап кара, менә мин Данирга нәрсә белән ошаган? Тукта, борылма. Колак димме соң инде, белмим. Ага, кылак. Аның кылагы минем кылак янында дюймовочка гына. Ага. Е, син яхшырак кара. Ә, кош! Сезнең икегез дә кап-кара каш янып тора Ага, торган. Каш. Аның простой каш, минем кашлар бит. Иномарка. Ничек иномарка? Менә яхшылап кара. Мазда знагын күрәсеңме? Әле мин монда аудио знакларын да күрәм. Мазда гына түгел. Ой, ой. Ә син кемгә ошаган? Кемгә үземә ошаган? Ошаган. Чикерткә. Клибыңны карадым инде теге Җыр башында бер сикерә, җыр ахырына кире төшәнәрсең. Ә, син бит копия теге мишәр егете теге бар бит. Фирдүс Тямаев. Булмагае без аның белән туганнар бит. Ничек туганнар? Ничек туганнар? Менә Фирдүс белән очраштык та, Фирдүс әйтә, без бит синең белән туганнар икән, брат, ди. Менә ул Нурлат районыннан, без ерак түгел менә Камышлы районыннан инде. Хәтерли, мин дә аптырадым, ничек алай дип. Хәтерлисеңме, 2006 елда Нурлатта фермерство көчәеп китте дә, ди, бездән бер үгезне сезнең авылга саттылар, ди. Сезнең сыер янына гына килмичә калмагандыр, ди. Әйтәм, синеке шул булыр инде. Менә шуннан туган дип йөри мине үзенә күрә. Ну, Фирдүс, Фирдүс инде ул. Син Данир дисең дә. Фирдүс. Зинхар менә Рифат алай әйтмә әле. Фирдүс, Фирдүс, ә менә Данир сәхнәгә чыкса, анарга тамашачы өч артистка караган кебек карап тора. Үзе бии, үзе җырлый, үзе пародия күрсәтә. Ул бит теге кофе треватнум.

Штаныңданың. Нәрсә сөйлисең син? Ник ишетмәдеңме? Нәрсә әле? Ну ярар, тыңла. Диджей! Музыку! Хей, Казан! Бергә бергә! Ха, ха, ха! Данир!

Үзе өч сәгать ярым шулай. Буга гына кызыклыйсы. Киттек.